Nan George ydw i. John George ydw i. A maen ni'n uh, redeg siop y bobl um, fan hyn yn Tŷ Ddewi. Dechreuon ni'r siop yma i, i godi arian at yr Eisteddfod Genedlaethol oedd yn dod yma yn 2002. A buon ni'n codi arian am dair blynedd. A wnaethon ni mor dda, yym, o'n ni'n yy penderfynu wedyn i gadw'r siop i fynd, a'r arian i gyd i fynd nôl i'r gymuned. So maen ni'n rhannu'r arian bob blwyddyn i'r gymuned, i waniaeth yy yy ch'mod y henoed a'r bobl ifenc a'r bethe sy 'ma yn Tŷ Ddewi. Yym a wel ma' pawb yn mwynhau gweitho 'ma, ma' nw'n lico dod 'ma ch'mod a ca'l chat fach a bethe fela. Dwi'n cydweithio da nan yn siop y bobl a ma' ni'n dod lawr beth gynta un bore paratoi i'r merched eryll ma' dwy mab bob tro fel bore a prynawn a wedyn ma' ni'n dod lawr wedyn erbyn nos efyd ar ôl y siop i gau hed i clasgu'r arian a ni'n yy cydweithio da'n gily ma' nw gyd ar ma' ryw wech ar ugen o merched ma' i gyd a ma' ni gyd yn cydweithio'n dda. Dwi hefyd yn gweithio yma wedyn pynawn dy Llun a pynawn dydd Iau, nill doi dan gili i'r ddoi ddwrnod yna, os nag wyt eisiau llanw lan wedyn rhywbryd arall. Dwi hefyd yn uh, ysgrifennydd a, traso, a uh, deacon yn Seion, Capel y Bedyddwyr. Dwi ar cyngor Tuddewi, Dwi di bod ar y cyngor nawr siŵr o fod i 30 blyne a bues i ar cyngor y sir wedyn am 40, 40 blwyddyn cyn bod fi wedi cael colli set wedyn. A o'n i beth yn neud gwmyn y gallan i i'r gymuned. Dwi hefyd yn Ysgol Nyddys Merched y Wawr ys 30 mlynedd. Um, Wel, yn diacon yn Capel Seion, Capel y Bryddwyr. Um, ysgrifennydd ysgymanfa yn debol fan hyn hefyd. Um, dwi hefyd yn rhedeg clwb cinio bob mis i'r henoed yma. A um, mae rhyw 30 yn dod mae i gael, i gael cinio yn, yn, yn ei add y goffa mewn yna. ac yn mwynhau pynawn bach gyda'i gilydd. Dwi hefyd yn gweithio ar Darclo Cino a mae dau yna ni wedyn yn mynd mas ar bws i bigo nhw lan rown, rown ti fe wi gyd yn mynd mas i'r blad ac ifan. A fe yw'r dreifer a fe sy'n helpu'r bobl i fynd mewn a mas o'r bws a uh, cader a popeth dani. Ch'mo' ma' ma' ni'n gweitho fel wlad a'n gily a ma' ni'n gweitho trw'r capeli i gyd cyd cyd-gweitho tri capel Bedyddiwr yy Methodist a'r Annibynwyr a ma' ni ma' ni'n cyd-weitho yn dda 'da'n gily o Sul i Sul. Cymra'g wel ma' ni 'di ca'l mwy o Gymra'g leni yn y capel ch'mo' ma'n anodd ca'l gweinidogion Cymra'g ma' ni 'di ca'l tri dydd Sul nawr mewn mis. ch'mod dou mis mis diwetha' am am un mis o'n Cymraeg y cyfan. Wedyn o'n i'n gweithio'n galed. Wel ma' yy un person Cymraeg wynlla' ar y shifft bob br- bron bob shifft. Mae un efalle dwy ona' nhw yn Gymraeg a ma' ni'n ffeindio bo' bobol yn dod miwn 'ma a os 'yn ni'n siarad â'i gily yn Gymraeg ma' nhw'n gweud oh keep on talking we love to hear the Welsh. So ma' lot o Gymraeg yn ca'l ei siarad 'ma. Pan ges i'n ngofyn i redeg y siop 'ma ar gyfer yr Eisteddfod i godi'r arian, yna i di meddwl, byth mae byse fe di gweithio, hyn ti ddewi, ond ar ôl tair blynedd a codi arian da i'r Eisteddfod, um, mae ni penderfynon ni gadw fe fynd i'r gymuned, a er fodd y, fydd y gymuned y fe.